Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir ginn, an dat hunn eng ganz Rëtsch Virriedner scho gesot, mat der Corona-Kris schmäerzhaft drun erënnert, wéi wichteg Fuerschung am Allgemengen a virun allem am medezinesche Beräich ass. Mir sinn am Moment och drun erënnert, wéi wichteg et ass, gutt forméiert Personal ze hunn a wéi schwéier et ass, fir dat Personal ze fannen, net nëmmen ze fannen, mee wierklech un se ze kommen, well, an dat hunn och eng ganz Rëtsch Virriedner gesot, ass eis Ofhängegkeet vu medezineschem Fachpersonal, wat iwwert d'Grenzen ewech lieft, dach beängschtegend. A jiddweree vun eis hat dach e bëssen eng Schudder um Réck, wéi mer ganz am Ufank vun der Kris gemengt haten, et kéint esouwäit kommen. datt d'Grenzen zougemaach géife ginn, datt net nëmmen d'Grenzen zougemaach géife ginn, mee datt tatsächlech medezinescht Fachpersonal géif zeréckgeruff ginn an an de Réserve sanitaire d'urgence vun hire jeeweilegen Heemechtslänner beruff ginn. Deementspriechend sinn ech frou, datt mer hei e klenge Schrëtt an déi richteg Richtung maachen. Mir wëssen, datt et am Gesondheetswiese besonnesch schwéier ass, souwuel wat d'Ausbildung ubelaangt, d'Ausbildung ass eng reglementéiert, eng staark reglementéiert Ausbildung, mee, an dat däerf een net vergiessen, an dee Projet hei huet och e Volet Recherche, e Volet Recherche, dee jonk Medezinerinnen a Medeziner, déi ufänken, de Beruff wëllen auszeüben, dozou incitéiere soll, e bëssen ze fuerschen. An och do si mer absolut an der Aktualitéit. Well, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Recherche ass déi, déi eis am Moment, d'Informatioune liwwert, fir déi richteg Entscheedungen am Kader vun enger sanitärer Kris ze huelen. An deementspriechend ass et eng wäertvoll Tugend, eng wäertvoll Fäegkeet, wa jiddereen, deen Dokter gëtt, och e staarkt Fondament an der Recherche huet. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, dëse Projet de loi schaaft d'Méiglechkeet fir déi spezialiséiert medezinesch Etüden an de Beräicher Onkologie, Neurologie an der Allgemengmedezin op der Uni Lëtzebuerg kënnen ze implementéieren. Den Detail dovun hunn déi zwee Co-Rapporteuren, deenen ech heimadder och Merci fir hiren exzellente schrëftlechen a mëndleche Rapport wëll ausdrécken, schonn gemaach. Eis Uni soll méi attraktiv ginn. Eis Uni soll, an dat ass zumindest mäi Gefill, awer och dem Personalmangel am Gesondheetswiesen entgéintwierken. E Personalmangel, deen net nëmme zu Lëtzebuerg e Problem ass, mee deen international ëmmer méi zu engem Problem gëtt an deementspriechend, musse mer eis och bewosst sinn, datt déi Penurie, déi mer, déi hei ugeschwat gouf, mëttel a laangfristeg net nëmmen zu Lëtzebuerg wäert de Fall sinn, mee eis Nopeschregiounen, déi haut nach als Reservoir fir Personal déngen, dat an Zukunft guer net méi kënne stemmen. Mir hunn e Manque u Neurologen, Neurologen a Generalisten. An de Braindrain, dee mer an deene leschte Joren aus dem Ausland gemaach hu fir en op Lëtzebuerg ze lackelen, deen hänkt um seiderne Fuedem. Deen hänkt um seiderne Fuedem engersäits, well, wéi ech sot, och an den Nopeschregiounen eng gewësse Penurie sech entwéckelt, an anerersäits hänkt en um seiderne Fuedem, well et geet duer, datt an den Nopeschregiounen e bësse méi wäit, vläicht net, e puer Kilometer hannert der Grenz, mee vläit 100 Kilometer hannert der Grenz, d'Konditiounen e bësse besser ginn, fir datt sech den deeglechen Trajet vun e puer Stonnen oder méi net méi lount an déi jonk Medezinerinnen a Medeziner decidéieren, awer léiwer an hirer Heemechtsregioun ze praktizéieren, wéi all Dag de Wee op Lëtzebuerg an Ugrëff ze huelen. Deementspriechend ass et immens wichteg, datt mer op der Uni Lëtzebuerg genau dës Beruffer valoriséieren, genau dës Ausbildung maachen. An do läit dann awer och d'Kromm an der Heck. Mir maachen nämlech hei eppes Schrëtt fir Schrëtt. Mir maachen eppes, wat net kohärent vun Ufank bis Schluss eng Ausbildung ass, déi integréiert ass. An ech erënnere mech un en Débat, dee mer haten, wéi de Bologna-System an Däitschland agefouert gouf, wéi ech nach op der Uni war, a wéi d'Medezin du beemol sollt de Bologna-System kréien. An de gréisste Problem vun de Medezinerinnen a Medeziner war, Den Iwwergang vun där enger Phas am Studium zur nächster. Wéi kann ee garantéieren, datt ech tatsächlech eng Plaz kréien? Wéi kann ech garantéieren, datt ech mäi Studium, deen ech op enger enger Plaz ufänken, och do ka fäerdeg maachen, wou ech dat wëll? Natierlech mat all deene Mobilitéitssemesteren a Fuerschungssemesteren, déi ee soll virgesinn. Mee wat e jonke Student oder eng jonk Studentin sicht, ass och eng gewësse Garantie, datt wa se sech fir e Studium entscheet, se dee kënnen do fäerdeg maachen, wou se en ufänken. An och do ass dëse Projet en éischte Schrëtt. E weidere Schrëtt, mee et däerf net dee leschte sinn, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Mir mussen deenen, déi zu Lëtzebuerg e Medezinsstudium ufänken, Perspektive ginn, wéi se deen och kënnen zu Lëtzebuerg op en Enn bréngen. Jorelaang gouf et dës Diskussioun. A wann ech soen, mir hunn dat gemaach an Däitschland, wéi et ëm d'Bologna-Reform goung, Dann weess een, datt d'Bologna-Reform mëttlerweil e laange Baart huet an u sech jiddweree sech domadder offonnt huet. An dofir schreiwe mer och an dësem Projet de loi ouni Problemer vun de European Credits, Nee, mir mussen deen Debat op en Enn bréngen. Mir mussen deene Jonken eng Perspektiv bidden, hire Studium kënnen op enger Plaz unzefänken an och ofzeschléissen, ouni derzwëschen Onsécherheeten ze hunn, ob se da elo vläicht mussen e Semester oder e ganzt Joer waarden, well se am Ausland, do wou se weider musse studéieren, keng Plaz kréien. A mir mussen eis hei näischt virmaachen, léif Kolleeginnen a Kolleegen, am Ausland herrscht e knallhaarde Verdrängungskoncours, wann et ëm Plaze geet an de Medizinstudien. A mir mussen eis do och guer net virmaachen, datt se do just op d'Lëtzebuerger waarden oder just op d'Lëtzebuerger Studentinnen a Studenten, déi hei ugefaangen hunn, et mussen och keng Lëtzebuerger sinn, mee Studentinnen a Studenten, déi zu Lëtzebuerg ufänken, op déi gëtt net gewaart international. A wann do keng Plaz ass, ma da mussen déi Studentinnen a Studente waarden. An dat, léif Kolleeginnen a Kolleegen, kann net sinn. Mir brauchen also mëttel a laangfristeg e kompletten Zyklus hei zu Lëtzebuerg. Mir mussen d'Uni Lëtzebuerg esou etabléieren, datt se attraktiv gëtt. Dat muss d'Uni Lëtzebuerg net alleng maachen. D'Uni Lëtzebuerg kéint dat, wéi se dat och zum Deel schonn am Kader vun der Universitéit vun der Groussregioun mécht, dat zesumme mat hire Partner maachen. Mee et däerf net sinn, datt Studentinnen a Studente grad an engem Studieberäich wéi der Medezin, wou et e Manktem gëtt, duerch esou artificiell Hürden, duerch esou quasi Sollbrochstellen am System un engem Weiderstudéieren, un engem einfache Weiderstudéiere gehënnert ginn. An dat gëtt och e bësse confirméiert duerch d'Avis'en vun de jeeweilege Chambres professionnelles. D'Chambre des fonctionnaires et employés publics felicitéieren der Initiativ fir hei e weidere Bausteen anzesetzen, maen sech awer och, D'Suergen ëm de Manktem un Dokteren an och d'Chambre de Commerce ass sech eens, datt eng zousätzlech medezinesch Ausbildungsoffer indispensabel ass, estiméiert awer och erëm, datt et e kompletten Zyklus bräicht. An do läit, wéi ech sot, d'Kromm an der Heck, léif Kolleeginnen a Kolleegen. Dat heiten ass ee Pëselstéck vu villen. An ech hunn am Ment Schwieregkeeten ze gesinn, wéini dëse Puzzle vun der Medezinnausbildung op der Uni endlech ofgeschloss ass. D'Chambre de Commerce huet an hirem Avis dann och nach vum Verwuerzele geschwat. Ech weess jo net, wee vun eis heibannen heiansdo am Gaart schafft, mee eng Planz, déi ee reegelméisseg ëmsetze wëllt, déi huet Problemer. wierklech dauerhaft Wuerzelen ze schloen a mam Zil soll sinn, fir jonk Medezinerinnen a Medeziner hei zu Lëtzebuerg ze verwuerzelen, da brauch et de kompletten Zyklus. Dat heiten ass ee Legostéck dovunner, mee all Legostéck um Wee fir de ganze Projet ass wichteg an dofir droe mer trotz der Kritik un der Gesamtstrategie dëse Projet mat. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement.
D'Regierung huet d'Wuert, den Héichschoul a Fuerschungsminister Claude Meisch.